Ber lwak me Acholi. Kaka luwo, man ladit ma awa omoro. An akatti me gonyo tyen lek ma otika oleko ci ocwalo bot Acholi kun wok ki i Acholi Justice Forum ki forum mukene ma litino Acholi tye iye. Legane ni myero gikonye gonyo tyen lek. Ladit otika olwongo nyinga bene ki iye ni omyero an bene abak doga. An kare ma abako doga kun ajenge ki i abila ma yam kwara otiyo kwede i cere pa Acholi, lek-ki tipo pa Acholi owaca kit man, Otika, in ileko ni onongo itye i Crush the King. Crush the King ma in itibo weko in ileko-ni Tipo wacca ni ngo ma tye ka kanyo? Tipo wacca ni abila aryo tye ka kanyo. Abila me acel madit en aye abila pa kwariwa, ma yang kwariwa ryemo ki gemo ka opoto i lobo Acholi. Abila ni eno ni kilwongo ni Gur pa jo labongo. Abila pa jo labongo tye kanyo Gur. Gur onongo abila matek ma ryemo gemo. Owaco ni, Namba aryo, abila ma Katoli oketo i gur-ni mono en abila pa Mirok ma tye ka lweny ki tekwaro Acholi. Katoli oketo abilagi en Christ the King. An atere i Christ the King me nyutone ni lweny ma tye i ye abila pa Acholi otika i nyim ineno gin mutimme en aye Lwak dano madwong ma gugure i kacokke. Tipo waco ni, Lwak dano-ni inoni tipo ma megwa. Me tekwaro ma gin tye ka lweny gin abili aryo aryo-ni, tipowa-ni tye ka nyuto lwak dano-ni to. Dano mugure madit inoni to ma tye ka bino i Acholi. Otyeko anyim i likki. Dano-ni gin guwaco ni gin muweko gin gigure en aye gigure me ryemo luleka, lulek dyangi ma tye i lobo Acholi. ma gin tye ka lweny ki Acholi. Ci owaco ni, Lulega nieno-ni, mono en aye gemo, gemo ma tye i abila pa Acholi, ma odonyo i abila pa Acholi ma kobedo i cawa-ni, tye ka neko Acholi? Wa ineno dyang, dyang en aye dano, dano ma gemo-ni tye ka neko Acholi ma gemo-ni tye ka lweny kwede. En aye dyang. Gemoni tye ka lweny ki dano. Lonyo pa Acholi, Gemoni tye ka lweny kwede. Owaco ni, In ineno? Otika owaco ni, Ileke. Owaco ni, Lok ma kiloko lawang acel ni. Omyero kicak lweny ki kom leko jo-ni o. Ento ka gibilekogi, pe ikiwek gin odok ganggi. Tipo owaco ni. Gemoni, Gemoni ka gibite ki ryem, omyero pe kiwek gujenge. I nget abila ma yam kwariwa oryemo ki gemo. Pien gin tye ka nongo tekogi. Pien guketo abilagi wi i abila pa tekwaro weng, ka guwoto i dye lum, pe ka toli keken aye gin obedo ka keto abila i kom abila ka ma tekwaro tye iye. An ma awoto i dye lum-mi i kabedo mukene-ni weng, ibinongo ni mukene mony kikome i abila man. Tekwaro, in ibinongo ni mony tye iye. Ee, mony tye iye. En aye tipo tye ka nyutone ni ka wumito ryemo jone, kong wukwanygi o ki i kwanyo tekogi, wukwanyo ki i abila ma migwu. I got ato, ibinongo mony tye iye. Got olima, kabedo madwong ata. Mono en aye tipo tye ka wacowu ni ka wumito ryemo gemoni, pe wuwek gin gubed i abilawu. Tipo wacce ni, Gin ma wubedo ka timme, en aye. Dano ocako ryemo gemoni i gangi weng, gitye ka ryemo lulek dyang-ngi. Lulek dyang-ngi kobedo tipo dong guwacciwu ni gemo eno, lulek, luleka-ni gemo. Wun wucako wot i kin gang, gin gang, gang, gang-ngi eni-ni pe gang. Owaco ni, Wun dong Ka wujuko jo-ni ki i abinawu, ci wucak wot, wucak kaka man kacel acel acel acel, ka ma yang tipogi tye iye. Lubo Ranga ocung ni bot olal teng, ka ma olal teng tye iye, gin gucak bako doggi me ryemo gemo ni, Oo, abayo, ogili, amyel, oret, oo, olima, lulak. O lokka, abila weng ka ma yang abila pa tibu ni eno, eno iwe gang ma wun do gang ma ka ma wun o abila wu ti ye tibu ni eni ka wun utore do dugo i abila wu tibu ni eni me abila wu en aye bo ryemo gemo ni pien gemo ni tek gin ti ki kero me nyonyo ki cing gi wun pe utwero gi ento tibu twero gi tibu wuni bi twero gi. Otika, in ineno ki nyutti lok ki eno do romo diyo acoli wo weng, lok oromo diyo acoli wo weng en cawa acel li, ki wa igemo ni wun acoli omyero wucak ryemo ne nino adi, nino acel, nino acel li omyero ki go nyonyo ni, nyonyo ma tye ni en ma nyonyo ma gin kubedi ni go cawana wa kene ni ki ryem orom lobo acoli wo ni weng nicakke ki i tung malo kun kiryemo kidwoko i tung piny. Ryemoni myero kiryem lawang acel, pe jo mogo keken. Kiryem ci kigik i yo, kiryem nakadakadakada okat ka ma boda acwali tye wa iye, ma nyuto myero kiryem kidii wa i nam bot alu. Ka alu bene gin guken guter i Kongo. En aye wot i kin gang ma Tibu tye ka nyutti-ni, in Dano oket i kin gang, cowa ki litino, ki tyeno weng, pe ngatti gudong, pe ngatti mo ka gibiryemo gemoni, pe jo mo odong ni wan olarre, omyero giket macalo cik i Acholi, dano weng guryem gemo, gitore iye. Mono gin ma in ineno, en aye enno, in ineno ni Litino mogo ni ma titino gin ocako lweny me goro jongo ni waco ni pe pe tipo tye ka nyutu ni o jo ma gin tye ka balo balo lweny ryemo gemo ni gin obi cako gin obi cako poke wigi ikom dano eh Gin obicako pokewu, bicako pokewu ni, Ah, wan gire walarre o, wan gire jo maro kodi. En ineno li litino mo ni ma kitye ka jukogi ni pe wugogi agoya? Mono tipo tye ka nyuto litino ma gin mito pokke woko ni gin ilarre o, wek demoni pe oa ki i Acholi? Otika, Lekki-ni tye laye aryo. Lek okwenyi ki kenyo, oteri i yo patte. Openya ni, Opeta ni yin ineno ngo ma tye kudwa ni school? Opeta ni yin ineno gin ango? Waci ineno dano mo madit ma obedo ka gwoko lulek dyangi, dyang pa nga? Dyang pa Moses Ali. Gin ma oweko ki teri i opete en aye lek tye ka nyuto ne ni acholi madongo tipo ni obedo ka yero acholi madongo obedo ka neko gio. Obedo ka yero gemo ni obedo ka yero acholi madongo obedo ka neko geo. Ladit acel mo weko ki nyutti opette ci ki tucu nyinge ni. Acholi ogwoko mirok ki gang. Ka mirok ocako yero acholi madongo ki gang. Moni lali ma ki nyutti ni ki ki nyutti opette ni tyen lokke ni iwace ni en okwano en opwonyo I cukul i lobo Acholi ma kibedo ka gwokke iye Acholi, ngat ma dongo ma tipo-ni oneko, en aye Luwum. Luwum obedo lapwony calo Moses Ali. Luwum obedo lapwony, Ciancanan Luwum obedo lapwony calo Moses Ali opette. Ali, Moses Ali opwonyo i tung piny kanya myero kiryem gemoni ki iye i koc. Eh? Pien gemo ni Mugica ni wace ni a ki tung piny, ma nyuto gemo ni wace ni ka kiryeme, kiryeme ki dwoke ki tung, kiryem acur ki oryemo dwok ki tung piny. Gemo ni eno ni en aye kombeddi tye ni oye cako neko tuni aculi wun tuni aculi winy, tuni aculi winyo maber. Gemo ni oye cako nekowu kit ma oneko Cianjanani lawum. En gin ma oweko opatte Gikwenye ki tero i yo patte ka ma Acoli ojulu latela madit cen Janali Lewum obedo lapwony. Ka omedde ki pwonye, ocito odonyo i kanica, kanica pa kanica pa abila pa pa Mirok, Christ the King. Lewum bene ni oruja wece wunu ka nyutte. Nyutte nongo tye i Nongo tye i abila pa Katoli, i ot lega pa Katoli, muto yam mwaka apar ka elubo kora ibinongo ni mawa tye ka waco ni luwum nyutte nongo tye i Katoli. Ee, pi tyen lokke ni muni me Katoli gin guketo abilagi weng, kilijagi weng ka ma tipo tye iye. En tyen lokke ni ci dong onyuto ni wun ludito Acholi ma gubedo i cawa-ni wutye ka gwoko mirok ki gangi. Miroku biloki ka neko tela madongo i lobo Acudi kite ki ineko kede Jadan i lowom. Man aye gin oweko ginyuto opete, opete tye pi ludyeru keken, tye pi ludyeru keken. Man aye lek ma tipo pa kwariwa ma bako doga gin obedo ka wacca, pien lek-ki dong tye piwu wun Acudi, ka wumito ni wuti wek gang odong maleng, pien ma eni aye wun ludyeru tye iye. Ludyeru tye iye ka wukwero kit ma onyuto ni latela pa codi ma kijulo i cukul. Ngat ma otibo tekwaro julo ka tibo tekwaro okwanye ki roye i abila pa mono ka onongo otore ki kunnu. Wun bene ka wuwaco ni, Lok eni lok ming, lok me tekwaro-ni lok ming, Wun dong wutye i abila pa muno, wun ludito eni ma gubedo ki worowu. Ee, wan ma wagi ni ngat a worowa pe, mogo lwongo ni lapoya. Ee, ci, man aye kit an ma agonyo ki tyen lek-ki, en aye enno. Alego ni, wun jo mukene-ni, wun bene wukatti ki gonyo tyen lek-ki. Jok, jok ma malo, ladit otika, yic ma onywali, gumo bed tye iye, litinni gumo bed tye i komgi, Gangi tipo me tekwaro ogwoki, pien dano madwong pe dok okatti me dyero kwogi kit ma luwum odyero kwore. En muweko bene mung pa luwum otuc wa i likki i opatte jokjok mamalo.